Yes, biuru e channel na miluongo ni The DJ TV Siasa. Akelo ni gik maliet, gik maliet, gik mamit, gik mamor, gik makwe. Awacho ni adiera. Adiera monego wachi. Adiera onego wach mondo oketu peace. Joluo ohero siasa ahinya to gik moko to uongego. Eh? Nyocha agolo video moro mane agolo mono gik ni ute mag ohala uongego. Kawuono adag agolonu duke mag ohala uongego. Skunde uongego. Hmm? Chak uongego. Osiptende uongego. Pesa be uongego. Mano video ma kawuono ada golo. Video ada kawuono oting'o gik moko adi? Oting'o gik moko ka mang'eny ma oting'o gik moko kae. Oting'o du, dukni mag ohala, oting'o chak mag ohala, oting'o skul mag ohala, oting'o osiptal mag ohala and pesa. Mago duto winjo. Mago gik ma joka nyanam waonnego. To mago gik monego wabedgo. Waongego to onego wabedgo. Ang'o mi waonge? Waonge pesa, wafuwo, ok wariek, ok wasomo. Ang'o timore? Iwa kwal, iwa kwal, wawuor, wan gi nyiego. Ang'o mi waonge? Wan jojuogi, wan jochiende. Ang'o mi waonge? Kiwuotho dukni mag ohala, kawacho dukni mag ohala, awacho dukni madongo dongo. kanga supermarket awacho maduku madongo dongo kama wholesale awacho chugu madongo dongo kama mega hizi maduku mawacho madongo dongo mag lewni mag chiemo mag gik moko amoka magi dukni ema wacho gik madongo dongo kamano go ema wacho koro akwau jokanyanam gigi ka uonge go to ununya bet nade dukni madongo dongo go waonge go awachonu kinda nuolo dukni madongo dongo kaka supermarket matimo ohala, dukni madongo dongo mag lewni waonge go, dukni madongo dongo mag brangeti waonge go, dukni madongo dongo mag chakula waonge go, dukni madongo dongo mag maspea mar gari gi waonge go, dukni madongo dongo mag uso kata rech wago waonge go, kata sukari wago waonge go, kata pamba wago waonge go, kata njugu waonge go, dukni go waonge go. Yo kana misa ng'ani dukni. Kata dukni modak Kisumu mang'eny Kisumu go. Ibodo ni wainde man gi dukni go, wajaluo onge gi dukni go. Kata Kisumu wantie no. Joma ng'eny gi dukni kanyo en mana waindi. Ema ng'eny gi dukni kanyo. Adier nyaka wawachi, siasa wahero ahinya. Twaandamana juu ya Raila, tunakufa juu ya Raila, tunakasirika juu ya Raila, tunakosa kukula juu ya Raila. Lakini gik monego wakonygo, gik monego wabedgo onge go. Dukni mag ohala onge go. Ang'o momiyo waonge gi dukni mag ohala? Ang'o momiyo waonge gi dukni mwanyalo use gikwa? Ang'o momiyo waonge gi dukni mwanyalo tere chiembwa? ng'omi onge duk moyendo dhi uso chiembwa nyaka wach adier adier nyaka oket ji free kata ka iwa wang to nyaka wach adiera hmm. adiera nyaka ji wachi kata ka iwang adiera nyaka ji wachi mano adiera manyisou nyaka wabed gi dukni ogo mala kod wabed joma strong mano atiko mag mag dukni go kendo dukni ga achajo gi duto ka wacho ni dukni mag ohala dukni madongo dongo mega dukas madongo dongo Mega dukas madongo dongo mawachogo in ing'egi kaka awachogi. Awacho supermarket madongo, awacho mega mar uso magnes, mag uso nguo, mag, mag uso lewni, mag uso eh, chiemo, mag uso maspea, mag uso mag ang'o, gimoro amora kata mtumba ang'o go taka, zote gimoro amora miluongo alonga, yo gimoro amora miluongo ni ohala waonge go kata Kisumu kata Sing'ana ma dukni mantie go ibo ne gin dukni mag Wahindi. Je, Nairobi wan gi dukni go? Nairobi wan zero. Nakuru wan gi dukni go? Wan zero. Kisumu akia kata ka wan go to aparo ni wan bado wan zero. Mombasa zero. Nakuru zero. Hmm? Naivasha zero. Kamoro amora town madongo onge dukni go. Waduogi. Joka nam. Kor ka chak. To kana muonge gi chege wanyanya uso ji yawa. Wan uso no mana chege mag Okuyu. Gi chege ma ya Uganda. Hmm? Wan onge chak. To lobwa go ok nya yok- dhok nya dhok nyak bede. Dhok nyak chiemo e lobwa go. Kech lobwa go en green. Dhok ok nya chiemo kanyo. Ang'ara chi dhok ok nya chiemo kanyo. Dhok ok nya yieng' kanyo. Ang'o ma rach dhok ok nya yieng' kanyo? Akwau joka nyanam, nyaka watim gigi kaka oriere. Nyaka watim gigi kaka long'o. Nikech ang'o? Kok watimo gigi kaka long'o, ok bi yieng' go joka nyanam. Joka nyanam nyaka wabed gi gigi. Joka nyanam nyaka wabed gi gigi. Moriye kare joka nyanam. Jokana mwakwayi chak. Dhoge ok nyal golo chege. Chak nyaka obed ma uso bana. Chak miuso nwa gi gin ma chak okuyu. Chak miuso nwa gi gin chak ma ya Uganda. Chak miuso nwa gi gin chak mano en mana jogine. Jokalenjin, wan to chiege wan kanye? Chiege wan kanye jokanyo nang'o? Ok wanyal kawo kampuni onge gi chiege wan. Kata wagole kampuni miluongo nang'o? Lakeside Milk. Eh? Jina tamu sana. Choko ok wanyal golo bana. Jokanya mutugo. Uonge gi koko ala. En mana koko mugo mar siasa, mutho mar siasa, uandamana juu ya raia. Mage gik ma un go. Jokanya gik moko nyaka wachenji. Nyaka nyam gik moko nyaka walosi maber moriyo kare. Kata ka iwang' onge chege wa chege monyowi man ji. Ka medo kuom chikano, kata mkate moro nyogor ka iluongo ni gor mkate no. Mkate no kwanene, tiuze ga kanyo. Mkate no kodo gani. Joka wan go 50 million, pesa wadhi kanyo, pesa wadhi adha kuom ji. Wan pesa mwan go en mar chodo, pesa mwan go mar nyiewo geche madongo, pesa mwan go mar ng'otho, pesa mwan go en mar nyiso ji ni wan gi pesa. To ok wanyal keto kata ohala. Jaluo nigi pesa mar nyiewo gari maduong' mar nyiso ji ni en gi pesa. Jaluo nigi pesa mar nyemo kata mar chodo mondo onyis ji ni en gi pesa. Mago e joluo ng'eny go. Gi pesa mar madho kong'o. Mano ma jaluo nigo. Pesa ne en mar madho kong'o. Ok en pesa ne mar ohala. Waduoge kuom sikunde. Jaluo mane wan gi sikul kae. Gima gima joluo ji matimo gin ondik gi andika tije mag sikul. Ondik e principal. wanda yake ma deputy principal wanda yake teacher mago gik ma ondiki jaluo gin gionge sikundgi mag joluo ma kata gisima onge sikundgi kama wa sikundgi wasomo kama syllabus kama wasomo dhowa kama wasomo gikwa kama hmm? Hmm? Hmm? magi gik matimore Eh? Magi kik watimore. Joluo onge gi sikundwa. Sikul waonge go. Magi marach bwana. Sikul monya tere jo waonge go. Sikul monya konyo jo waonge go. Sikul ma gitego lak manu kuyo magi sikunde gi. Kata sikul mocha kacha kamar na sari man tino madongo dongo konya punjo go. Wan kazi wan munondi kwandi kuma sikunde go. Joluo wafuwa na ya ya. Kata utuwa jikodesha go konya bidki sikunde wa. Eh, wan ondiko mana jopuonje, wan ondiko ma principal, wan ondiko ma teacher, magi tije mindikowa kucho. To un unyalo bedo gi sikunde u joluo. Pesa ma un go en mana pesa mar nyemo, pesa mar ng'otho, pesa mar chode, pesa ma un go, pesa mar madho kong'o, pesa ma un go mar nyiewo mana gecheu, mar nyiso ji un gi pesa, pesa un mar nyiewo mana lewni ma nyiso ji ni un gi pesa, pesa mar ng'o ma dak e udi ma pesa ng'eny mang'eny ma un un gi pesa. To kata ok gin ji mang'eny, mana gin ji joma tin. Joma ng'eny onge pesni. Gin mana joma tin. Joma ng'eny onge pesni. Jokanyam joma ng'eny onge pesni. Joluo onge gi pesa. Joluo nang'ina gi showing off. Showing off ok bo konyo. Joluo akwau. Jokanam akwau. Jokaramogi akwau. Joluo obed gi gikwa onge gi gikwa. Waywagore piyo pile onge gi gikwa. Joodhier wabed gi skundewa. Wabed gi chegewa mwauso ne ji, kampundewa, masegewa. gi mkate wamouzo ne ji, makampuni wa mkate wa wabede gi dukni wamouzo ne ji bwana. Joluonge gi gigi bwana, sikunde joluonge go gin tijgi mana ndiko gi mar sikul indiko gi mar tukul okwa ede master okwa principal mage gik ma koro indiko gi to gin gi onge ang'o gin gi onge gi sikunde gi magi nyanyo sikunde gi gindiko ji ang'a rach kod joka nyanam Waduoge kendo koko osiptal. Osiptal be ojajulonge gi osiptal. Osiptal modong' kanyo gi mago Kuyu, osiptal modak ka gi gin mago Hindi, osiptal modak ka gi mago Ria. Un onge sikunde, un onge osiptende, uonge sikunde. Magi gik modok. Un un gang'o jo kanyo. Un un gang'o jo kanyo.

Jokanyono mwa tarore. Jokanyono joma nigi pesa gi otarore yawa. Gionge gima pesa gi nyalo konyo gi jokanyono. Hmm? Jokanyono muonge pesa kosang'o. Jokanyono uonge pesa kosang'o. Nyiswa ru adiera. Uonge pesa kosang'o atimore. Gik ma somo nugo duto waonge go. Osiptende mantie go kata mantie Siaya County kata mantie Migori County kata mantie Migori County, Homa Bay County. Shule gi bo wiro gin ng'eny gi gin mag wagwinde. Un unu kang'o jokanyo? Un kang'o? Wetegi uru sirikal bwana, sirikal nok mukonyo ok gidwau. Nang'isi u chon jogo ok dwau. Jogo ok dwau. Uher kata ok uher, jogo ok dwau. Jogi didwaru ndiko jipe u sirikal kiti chon. Jogi ok dwau. Un mujipendekeza kwa wengine to ng'eyo gidwau. Bed gi jiku jokanyo nam. Nakono wabed gi jikwa. Wabed gi jikwa, ng'ato bed gi jikwa. Onge kata mtoka monya terowa koa Kisumu nyaka Nairobi. Mtoka mwatimore gin mtoka mar Kikuyu, mtoka mar Kisii. Mtoka waonge go. Mtoka monya ting'o waonge go. To nuringo ne ji ka. Waonge gi dukni wa dukni wanya nyiewo gikwa. Waonge go. Waonge gi sikunde wa monya puonjo nyithiwa mondo osom. Sikunde wa. Waonge gi osiptende wa. Osiptende mondik mago mondik andika tije. Wan onge gi mekwa. to koro un ng'ang'ani gi ji kae gik ma wan gogo otho nyaka wanda mana yond gi gi grow up ka gin gi tho koro kwa ujoka nyam un nyaka ubed jomoria kare nyaka ubed jomoria kare joka nam akwa ujoka nyam ubed jomoria kare nikech ok ubed jomoria kare to uboywak kila pile pile joka nyam kwa ujomoria kare

So makwong nyiso u joka nam. Mondo abed gi gik kwa joka jojuo. Kionge gik moko, jogi bo chawu. Kionge gik moko, jogi bo bo bo ng'iyo marach, bo ng'iyo mana ka chieth. Ko gik moko kubed kubed gik morie kare, gik molong'o, gik morie kare. Magi gima nyiso uko joka nyanam. Waonge gik manyisou go. dukni wa waonge go, osiptende waonge go, skul waonge go. Wan duto kuonde go ndik mana tije. To unu kono uda bet gi ji, uda bet gi ji gi ng'ade. Unu jo unyiso unu da ka uda ka otelo, ka otelo gang'o. To gik monego bed go tuonge go. Mano e gima nyisou. Uhero kata ok ihero, nyaka nyis adiera. Adiera ang'e ni yinyo, adiera ang'e ni wang'o ich ji, adiera ang'e ni golo gik ma aibu mang'eny, to nyaka wawach adiera wa, an anyisou adiera. Koro akwau jokanam, kamoro amora ma untie, like my video, share my video, subscribe my channel called The Luo, The JJ TV, Siasa. The JJ TV, Siasa nami joka jok, joka owinyo, joka omolo. Mano in the JJTV. Joka jok joka unyo joka mon. Ko joka jok joka mon nini whatever wuon tie. Joka nyanam jo dodwa. Wabed gi jikwa. Jo nigi pesa pesa man go pesa konywa pesa man go pesa mag chodo pesa man go pesa mar nyiewo mar gari pesa man go pesa mar showing up pesa man go pesa mar moko rie kare eh? ng'ato nigi pesa mang'eny kar pesaneni madho kong'o, pesaneni udhi chodogo, pesaneni udhi nyiemogo, pesaneni udhi ng'othogo. Kosetieko mano, omadho kong'o. Kosetieko madho kong'o, oyaka, o- oyudo ayaki. Koseyudo ayaki, otho. Mano eka tije pesaneno. Kata onyiewogo ot maduong'. Ot maduong' monyono en mana ok kata ot mar ohala, ma ot mane odakie mar showing off. Kosenyiewo mano bende, odok odhi atimo ang'o? onyiewo gari maduong'. Gari maduong' monyiewo ni ok emano ohala, en gari mana show, showing off. Jokanam nyaka wawuog, nyaka, nyaka wachiew, wanindo marach. To wan wacho ni wanasomo. Wasomo wasomo ok nyal konyowa. Wanasomo mar, mar, mar pepni koso wanasomo mar bede, eh, mano mondo bede e wiwa kata obede akidewa. Somo mano mwasomo. Nyaka wapenjore jokanam. Gigi nyaka wapenjore. Nikech ok wapenjore gigi, ok wabed mariek ok waw jokanyono nyaka watim gigi kaka oriek kare nyaka watim gigi kaka gigi ber ka ok waw jokanyono ting'u maber chung'u maber mondo watim gikwa kaka jonyamo nyaka wabed gi gikwa jokanyono jokanyo manonge gikwa to wabi- twago koko twago koko twago koko twago koko to wahero siasa to onge gikwa Amo gikwa moko man gogo be to konyo approve gi mondo gibed mabeyo to konyo loso gi mondo gibed mabeyo Nyaka wapik eh, wago koko mondo gik wago obed mabeyo, an ok wago koko. Mano e gima onego wago koko mondo gik wago obed mabeyo to ok wadwa go koko. Kaka example, wan gi wan gi rech. Ok wanyal go koko mondo wabed gi factory mag rechwa. Wan waling' aling'a wan wago koko ni mondo Raila obed president. Mok bokonyowa. To mano fuwo. Lak mar video ma share